Mwanchomo riaria o KC TV rituko riga rie Jumatano chitariki na emerongo ebere na isano na ibere omotenyi ikomi na kabere omwaka bw'echiri bubere na merongo ebere na isato negenderere buna nigo ogendererete gotwara oborigereri bore obuya ime ya KC TV chingaki chingiya nanyare koba ginkoyarigania ase enchera ya bene Nkomanyia onsi buna anyarere koba kagwatikana gotoikera ase emeza yaito amang'ana amaya. Chenkoro kwa Eric Bosire nigo tokobwaterana na Jacinta Nyabeta korwa ase ensemo ya kabere ya Studio kane kiminyoriogi ne chibicha goikera bire ase enchera y'oboikeranu. Sangana intwe goika omoerio.
Aya nayatikire chingaki echi ime ya Kisii TV.
Eamatemo korwa ase ekenyoro gia Bontorome igare bunge abo base ekaunti ya Kisii nigo e- e- emenyete amo nomogaka oyio onyare koba gakorwara ase egeka batamanyeti buna mborwe ere kiobo, ase banyarare koba bakoboria banyare koba bagosiirwa komanya oborwaire bw'omogaka oyio, naboigo banyare koba bagosiirwa komorwaria ase engencho nigo babwate oboremerwa. Moriki oito Cornelius Onyancha nigo agotochakeria ayatekire obotuko bwa rero korwa ase enkeyu egotoka Bobasi ime ekaunti ya Kisii. Eamate eyemo korwa ase ekenyoro kiabo into more kegotoka ime y'egwodi yabo itang'are. Ebungo ya Bobasi ekaunti ya Kisii nigo yaesokire na gosaba obokonyi bw'abene korwa ase abarai b'ekaunti ya Kisii, kobasiira konyora chibesa echio chirabakonye kogenda ase nyagitari komanya oborwaire obo bogendererete gochanda omogaka bw'enkeiyo omanyekene buna Moses Omondi. Thomas. Erieta riane Moses Omondi Thomas, bwone niga iga bontorome tu igare. Bono nabo ndwarete amatuko amange goetani emiaka. ang'e twenty yaetire. Ase igo abaminto, buna bono inde iga, tindochi ase ndochi gochi. Kimoranyare gonkonya, nabo ndabasabere Nyasae. chingaki echi chionsi. Koreng'ana amo nere nigo akoerera buna nigo agoitera chingaki chinkong'u ase oborwaire obo botaramanyekana goika bono. Oborwaire obo bwane buna bore iga, oborwaire obo bwane buna bore iga, buna morigereretie esaidi eye, buna mpointeti esaidi eye. Naende morigererie omobere oyone buna nde iga abarari baminto Simbarati, gaki asore oraire, nore nigo aria egetaseni kiao, iga aria stadium, gaki nonya abasikari bao mbantuguta isiko, koranyare gwancha. Gaki osagi nonya nomobuko oo, gaki montiga, buna abarari bachire iga gaki chimbarati. Nigo boigo atebire buna oborwaire obwo tibongama roira nde, na egento ande ake gekomoa boigo oborwaire obwo tiboramanyekana. goika bono. Oborwaire obo mbori boribu mokorora etibi eye iga buna yachire bwone iga. Gaki nkorera amariga ase bono ngochia gokwana enkoro ya eminyoka. yagenda egesaro, nore nendagera tindi koria. Bono nigo atebirie buna koreng'ana amo nabanyagitari nigo basabete chiringi chilifu chimia ibere na merongo etano gokorera okomanwa gose oboreiro obwo mboere. Chibeesa chitakeire nyagitari shiringi elifu mia mbiri hamsini. chitakeire mae gokorerwa surgery, tari gento kende gionsi keraete ense eye iga, ase ogwancha kwaino, Nyasae tiga anyare kobamenta chinguru na omwaka onde gaki oigoreru buya. Koreng'ana amo n'omoruya oye, nigo boiga kweneke buna nigo baonire kera egento goika ritugo yabo yonsi, ase bono batabwati kende gionsi Ase nonya okonyora endagera negetiiro ekenene. Namogorete buna atari konyara koria endagera, lakini nkabwata eng'ombe eyio inkaoonia. Naende ekero namoeire nyagitari ne chibesa echi chinke chinke naende chikaera, naende ngachaka buya, naende nkasoa ekaagasi gake gake naende nkagora eyende rende, ngatimokire naende tiga ngore. Naende anyore onye namabere ase ibe ekiagera endagera y'obokima tari konyara koria nomonto okonywa echae, gose okonywa erongori. Bono basabire abarai bonsi goesonani erinde koeneke buna babasirire, erinde banyare gokoora oborwaire obwo. Chimbarasi
chitibwa rika, noyo iga twanya toto, noyo iga. ominto obiri andonsi asore noabarari baminto basoire bwone erigere banyare gonkonya. Inche bono ngoteba naki abanto baminto bonsi pi bare ebirogo esi baigwete nyore buna akwana igo babotonya toto babasimba arati Nore nomogabane oito abe ababiri, onde bwensi asare gaki banyigwe ebirero biane banyare gonkonya, na inche nyare komokonyera ekiagera igo tore nere ntobwati abaibori, nabo tore inche nere, naende nintwe tweka tokonya koirwanerera nkoirwanerera rende. Koripotera Kisii TV igo nkorokwoa Cornelius Onyancha Mogusu.
Togotigana nayio nigo omoteli oyo omanyekanete buna Mambo anene mono onyarera kobaga komanyekana ase ogotera amatera ya egesiasa okwanyara kobaga okomosiegete omogavana bwe county ya Kisii omosike Paul Simbarati oyo onyara kobaga korwara na koirwa ase nyagetari ya Nairobi Hospital nigo anyarete kobaga koigorera omayega ya konyora obobwenia na goaka mbuya gochia ase omogavana bwe county ya Kisii omosike Paul Simbarati Oyo nyara koba gakomoakanera ebeli yonsi ya nyagitari arenge goetana neshilingi chilifu chimisano, bono nigo anyarere koba akagoaka mbuya gochia ase abarai bonsi, na goteba buna nere buya abanyare koba bakobwaterana na kogenderera gosiira baria otari kwenyara, naboigo baria bakonyora amakong'u ao ao. Gose yo omogima ong'igwete, tenenia ng'a amato igoro ndabatebia, Momura nare esobe kare bobe ase erieta riaye okoru kusimba, aye simba negesira ekioge gekonacha amauga giasokia emeseto. Omogano osimbe ore omotambe nintema koyokwana otaere. Narwara ase egeka egeke lakini ekorwara gotarenge egosori. Kwa ambulance nkagenda Narobi hospital naro ngoikwa oo nkabekwa eward Na aro bagachaka gokora oboringo oria, gotaka komanya ng'a naki omochando oyo ochete nende ninki. Na aroro bakandwaria, naende bakanyora ng'a the problem I had eh, orenge inflammation of the heart. Bandwaririe ase amatuko atato. Naende Ebiri nigo yarenge enene mono, nabo narenge worried even my family bakaboria ng'a how we going to pay the bill, they were very much concerned konyora boboire, lakini rende Nyasaye agankonya nkanyora esupport korwa ase omheshimiwa Simba. oyore omogavana o Kisii County, naende nomosani one ndatebe, agakana ebill yonsi yarenge close to 500,000, agakana ebill yonsi nkarunya getari kinde buya, naende engo na komekia are follow up ng'a naki ng'enderete, gose nabwenire used to communicate kombori ng'a naki ng'enderete, so. Egento ekenene ndatebe mbuya mono Governor. I had friends na barabwo bakebeka amo bagataka ng'a kero kende tiga ba contribute egekorera mbaroche ng'a Nairobi Hospital nabo erabe e challenge. Bono nabo ntaete mbatebie ng'a ase eng'encho ebill yane yaakanirwe timbwati any financial crisis ebeterereti ng'a mbwenerete goakana ebill. Nabo nare kobasaba abana baminto bono inwe egento morakore nogonsabera naende egroup eyio nabo mokoyesieka. Ase obwanchani obonene, ase engencho omonto kaku akonyorwe naende tabwenereti ochake kobeka emechango nero, omonto arare ekero kende ararengererie ng'a otagete gotumia oborwaire bwao for financial support.
Togotiganana noroboti orwo nigo abarai aao korwa ase ekaunti ya Nyamira banyara koba bagoikerana ase ekanisa ya Nyamira Central eya nyara koba gekobekerwa amaboko gose omoroberi omanyekate buna Dedication ase omogeni omonene arenge Pastor Doctor Samuel Makori oyore omonyakerogo o East Kenya Union Conference Moriki oito okorwa ase ekaunti ya Nyamira Yvonne Moriasi naikerana ase ensemo eyio na bono niga gotwareganeria oroboti oro iga ase enchera yoboikeranu.
Ekanisa y'egeadventista ya Nyamira Central, eyio egotoka ase obogatagati bwa township ebunge ya West Mugirango ime ecounty ya Nyamira, nigo rituko ria rero yabekerwa okoboko obeene magega y'oboagachi erio gochakia emeroberio yaye buna ebwenerete koreng'ana n'omorandia bwe district naende ekanisa eyio Pastor Evans Cherana Nyaega. Nabo ntaete koiraneria ng'a mbuya mono ase omoyega omonene twatwara rituko ria rero bw'okobeka ekanisa yaito ya Nyamira Central ensemo. Koba ekanisa eyemo ase chikanisa chionsi chi'ense engima chiabekirwe ensemo. Oyo nomoroberio oikeranwa nabashirika b'ekanisa eyio ase abaraai korwa ekaunti eyio baikerana buna aba MCA amo nabatenenereri b'omojumbe bw'orogongo orwo Steve Mogaka. Pastor Evans. Chara na nigo aira ribaga erio goakera ng'a mbuya abashiriki b'ekanisa eyio ase omokia bw'emiaka emenge ase obwagachi. Abakristo ba Nyamira Central korwa abachagete korwa emiaka ikomi na etano na etato yaerire goika bono, mbuya mono ase okwerwa okonene. Ekanisa eye yachagete naende egaika nchera ekaiyerigwa nse ase engencho y'obwagachi omosinki orenge omobe ensemo, lakini abakristo baremereirie Naye yagachire goika yatabokire bono yabekirwe ensemo, yairire goetania chisiringi chimilioni emia eyemo neyemo goika aase yaikeire, naende ntwegenete ng'a Nyasae oyosesenirie abanto baye gokora emeremo eyio, naende nabaseseni mono gokora emeremo ende emenene. Nigo are nogosemeria ng'a ekanisa eyio nechi goikerania ekerenga ki'obokoreri. Ntwegenete ng'a negenderere goikerania ebirenga biaye ebinene bi'ogosasiima Nyasae na koranderia ogotooreka ase abanto bonsi bachiete oenda nka motwensi. Na ase chibesa chiatigaireiri gokora amaagacho ayio nigo aboria abanto bonsi anene more abarai kobasiira. Ase ebinto bitigarete bikobekwa ime bike bike, buna ebirogo, ebinto bi'ogokwanera enyomba y'omorandia, na isiko egeita amo n'orobago, na abo bitigaretie bikoire chibesa chimilion emerongo kianda emanye koera. Na bonde nokwegena ng'a ntokore emeroberio eye yonsi buna yabete designed, ekiagera ase twarure noatambe iga abakristo baito timokwa moyo, abarai be ching'encho ao ao mwabere mogotokonya, Togenderere kobwaterana emeremo eria ekero egotoboka kegima, erieta ria Nyasae ndimokererigwe igoro, naende nebe ekiorokererio ase emeremo emiya yakorekire aiga ase ekaunti ya Nyamira. Omoroisia omonene bw'ekanisa eyio Abel Omao nigo atogia na gosegeta oborai nonya engochi ase abanto baria b'emiaka emeke. Nyasae nabwate ebiegwa atoire, na ekero agochorire ense emene yonsi Gades omuya H. Nabo okoe nkoyekora, ekogera ngoetera ase chinguru chiaye, egasi enyare koegoikerana. Igo emiaka tebwati sida ende yonsi, toro ng'a ase omonto kwerure ase engencho y'okorenda ebibe omoyo omonene, atari bosemi kwairwe. Nigo ateba buna nonye magega y'ogoetera amange nigo are nomogoka ase obwaro obwo obaikire. Oboraai mbwanya kobura challenge borobwo, lakini Nyasae otokonyire, ase emiaka nabeire obisa emiaka ebere. Twagete okobwaterana goetera ase chinguru chi'Omonene, toroche emeremo onye gosuka ere, kobaamuna emeremo y'oborandia. Nase ensemo y'omonyakerogo o East Kenya Union Conference Pastor Doctor Samuel Makori, oyio naende orenge omogeni bw'isiko, niga aerere obuya bw'okoigora ekanisa beene gose dedication.

Magega y'abamenyi b'ensemo y'enchoro egodianye chekebunga abo base ekaunti ya Kisii kwemurunganeria na kweremera epara ikonyanyara koba kegosareka anene mono ase barenge komomochia. Omo mca obo egodi eye omosike Naphtal nigo banyarire koba bakonyora obo gose okwerenerigwa okuya ase bare nokwegena buna epara ende chikonyara koba gekoroisigwa ase baboririe abarai anene mono omo mca, omobunge naboigo omogabana bw'ekaunti ya Kisii kobwaterana goikerania amagenderero ane mono aye chipaaro. Ase amarieta, Johnson Bosire Nyagaka, omokaachi bw'ebiosi Ekware Village. Iga ng'irani ribaga eri gokera abana aba bagokora egasi iga y'ebijana bikorema epaara eye y'ebiosi enchoro, ase eng'encho yabeire amatuko amange etanya gosigurekerwa nabarai, naende ntomaeti abarai gose mbaroo gose mbaiyo, okeyia ase bare onye bakoigwa eriogi eri. But take action. Onye mbako take action, still we have, we have power, ntobwate chinguru ebichanegwa kom- pamoja na sisi, mpaka tokore egasi buna totagete ekenyoro giaito kerorekane. Mono mono tiga ng'akere omweshimiwa Aaron Moti, chairman yaito y'esukuru ye Enchoro, nakore omokia sana agatoa omochanga, noro togende tokobeka nchera iga iga buna moroche iga, ebichanda mbisiguregete namang'ana aywo, Naende tiga ng'akere na Mark Nyang'au, omwalimu, nere mbuya mono ase omochangato oye togenderete kobeka nchera, na Fred Nyang'au nere tiga mwakere ng'a mbuya mono ase egasi agenderete gokora ase ebijana, na korora ng'a epaara yaito yabeire boronge, ntori gochi gotwara mechando gochi Motwu iga ekogera, ntori gochi gotegemea abarai. Tiga naende ntebie ebijana biaye nere para iga ninche ase mbatendenerete. Mono mono buna Nelson Mandela ogendete kobwata amang'ana ye video na gokora kera egento, naende omokia oyio obwate ogenderere na ebichanda bionsi bire iga iga para nabia kere mbuya mono ase eng'encho ya komechitolea, tari monto okobaakana naende tari siasa tobwate ase epaara eye, epaara yeito toete erosigwe. Ase ayio amake tiga nsabe Nyasae onde bwensi oraigwe eriogi eri nere nabo akomente iga akomenta, Ebichano ebi bigenderere gokora egasi mbuya mono sana. Amarieta ane Johnson Bosire Nyagaka ogotoka Nyacheki Ward ase omwesinwa oo nkobakoraa na omogambi Innocent Obiri Momanyi Bobasi lakini abwo totararora ase chingaki korende oyo orabanyore nabo akobataini tobaganetie abatokorera egasi twabachorete bakore. Na inche korwa ase boda boda igo ngorokwa Edwin Omaiko. Ase ebaare eye twatesekire amatuko amange bono ebichani naende oche bierure. Omwesimigwa o Nkuba, Omwesimigwa Innocent Obiri, bare nabo tochandegete botambe, lakini bono onye mori gocha aa, next motoganie. Thank you. Asanti, naende ngotebia etibi yaito ng'a etibi neyemo yoka tobwate, eyemaete koigwa Mwananchi, Kisii TV, thank you so much ase ogotokonya. Bono mwabeire abamano ase chinguru chiaito, na ase ecommunity yaito, na ecommunity engima, intwe igo togo tune Kisii TV. Eyio nero engako ya omogusii egotokonya asanti. Ase amarieta Nelson Mandela. Ase amarieta Johnson Bosire Nyagaki. Mochiakere inyo nigo bakoboria oboene bwabo maega ya oyomo obo gotoka kabekire ase enkendu ya Nyamira.

Omokonyi bw'omorai bw'ense ya Kenya Doctor William ose omosike Geoffrey Rigathi Gachagua nigo anyara koba agakosanga amo nabasae abwo banyara koba bakoganya ase enka yaye ase egeka neema iga y'emesangererekano oo yenyorere koba kagotwara gochakera rituko ri'esuguku goikera rero iga ase nonye nabo banyarire koba bakomoboria abainyore na kobakonya anene mono bari bakorwa ase orogongo rwa Mount Kenya.

Naragie twanyare koba togokorigereria ase obotuko bwa rero, ntogenderere okomanya ay'omonande amange buna aragenderere goatakana gotoikera ase emeza yaito y'amang'ana amaya. Chenkoro kwa Eric Bosire, Mbakere buya abariki baito b'amang'ana amayia bonsi banyare koba abakoneki buna onsi twayenyorire. Naboigo ngoakere ng'a mbuya mono ase eng'encho tonyora chingaki gosanga amo nainche ekero eke iga. Ngoakera mbuya Omodirector one Jacinta Nyabeta, oyio obe komokia nakoeneki buna eriogi ne chibicha biagoikire ase enchera egwenerete. Chinkoro kwa Eric Bosire nakogana rirobo riria riborobio.
Aya nayatekire chingaki echi ime ya Kisii TV.